Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
nkandziyiso lowu i wa ku landzelerisa endzhaku ka loko tolo hi ta va hi endli nkandziyiso hi karhi hi vulavula hi timhaka ta wanuna wa ku tiveka swinene eka gaza loyi a ku vuriwa leswaku ri u mangaleliwe nandzu eka majistrate eka malamulele nandzu wa ku va a nga ri ku hlayiseni n'wana wa yena. Laha mininjhere Philani va nga vula leswaku wanuna loyi wa ku tiveka swinene eka Gaza i Kokwani Chauke. Se namuntlha hi fike hi vona Kokwani Chauke va tiyisisa leswaku hakanene xithombe lexi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu ku vuriwaka leswaku mujahana loyiwani i n'wana wa Kokwani Chauke hakanene i n'wana wa vona la hi nga vona va fika va post-a namuntlha ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va fiki va vekela swithombe swa vana va vona ivi va heleketa swithombe leswiwani hi ku tsala hungu ra leswaku kokwani Chauke water drilling na vana va vona proper proper magaza se hi marito lamawani kokwani Chauke va tiyisisa leswaku ri xithombe lexi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulo ku vulaka leswaku ri mujahana loyiwani i n'wana wa vona, hakanene i n'wana wa vona, va tlhele va vekela swin'wanyana swithombe swa vana va vona ku nga ri mujahana loyiwani ntsena. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ri tolo va phepha-hungu ra Rocket Life eka page ya vona ya mahungu ya le ka Facebook va fike va tivisa leswaku ri ku na wanuna wa ku tiveka swinene eka Gaza loyi a nga na ndhuma naswona u rhandziwa swinene eka Gaza loyi ku vuriwaka leswaku u vonakile eka majisitireti eka malamulele laha ku kombisiwa leswaku wanuna loyiwani u mangaleliwe nandzu emaphoriseni hikuva a nga ri ku hlayiseni n'wana wa yena. Se tolo a ka ha ri manghininghini ya leswaku hakanene hi vona Kokwani Chauke ke? Se laha ka nkandziyiso lowuwani hi nga vula ehandle ka ku va hi tilumaluma leswaku wanuna loyi a ku vulavuriwa hi yena hakanene hi vona Kokwani Chauke hi ku va va post-ile ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va tiyisisa leswaku ri mujahana loyi i n'wana wa vona. Hi rhange hi vona hungu leriwani ri post-iwile ka xiyenge xa mabulo xa Facebook kambe hi twa ingaku munhu loyiwani a nga va a karhi a ringeta ku lava ku thyakisa vito ra kokwani Chauke hikuva hi langute akhawunti ya yena hi vona ingaku a yi na valandzeri vo tala se a hi swi teka leswaku a nga va u lo pfula akhawunti ku va a ta thyakisa vito ra kokwani Chauke laha ku nga fika ku posta Pastor Sithole a tsala leswaku mahungu hi lawa va ka hina wanuna loyi a tivekaka ku hi yena kokwani Chauke u tsandzeka ku hlayisa n'wana wa yena wa ngati mara i tshamela ku a nga tluriwi mara n'wana dololo wa tsandzeka se hi leswi kokwa Chauke a hlayisi n'wana wa yena u tshika ku tipoyila exikarhi ka gaza, wa ha philizana na vahereri. Se lawani, hambi leswi ku nga va na xihoxo xa matsalelo, kambe hungu-nkulu lawani, ku vuriwa leswaku ri Kokwani Chauke va tshika n'wana wa vona wa ngati va nga n'wi hlayisi. Leswi hi nga vulaka leswaku ri a swi kahle, tanihi loko hi swi tiva leswaku ri loko munhu a ri na vana, Swi kahle leswaku ri a va hlayisa swi tlhela swi nyanya ngopfu eka kokwani Chauke tanihiloko va tiveka leswaku ri va na swa vona kumbexani va fumbarhelini kambe hi nga tivi leswaku ri xivangelo ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku ri kokwani Chauke va kumeka va nga ha ri ku hlayiseni ka n'wana wa vona timhaka ta vutomi kama n'wanyana ti fika ti tika kun'wanyana se a hi swi tivi leswaku ri xivangelo a ku ri yini kambe ku va va nga hlayisi hi nga vula leswaku ri a ku nga ri mhaka ya kahle.